O, bore da, Mr Coleman. Bore da, Doug. A bore da i chi hefyd. Croeso i'n gwasanaeth.
O, Mr Coleman, beth yw'r stori dorno? Um, stori a gelyn da. O, oh, da iawn. Dwi'n hoffi cerddoriaeth. Dring, dring, dring, da da da da da da. Na dim telyn, gelyn. O, oh, dwi ddim yn hoffi hwnnw. Dwi ddim yn hoffi pigynau. Dim celyn, gelyn. Beth yw gelyn? Gelyn yw rwy'n dwi ti ddim yn hoffi nhw, a dydyn nhw ddim yn dy hoffi di. O, oh, they'll Bradley. Bradley?
Pwy yw Bradley? O ie, does neb yn hoffi Bradley. Um, pam? Beth mae Bradley wedi wneud? O, oh, wel, uh, mae'n aroglu. Aroglu?
Doug!
Wel, well, dwi ddim yn hollol siwr. Dwi byth wedi dod yn ddigon agos i ffeindio mas. Oh, Doug, wel, ydy Bradley wedi bod yn ddrwg i ti? Wel, Mae'n... mae'n jyst ddrwg! Does neb yn hoffi fe. Wel, wyt ti wedi trio gwneud rhywbeth caredig iddo? Uh, Wel, uh, wrth gwrs, Mr Coleman, mae'n ddrwg!
Ydy hynny'n esgus i beidio bod yn neis? Yy, ydy.
Nac ydy! Does byth yn esgus i fod yn ddrwg i neb. O, hyd yn oed os maen nhw'n arogli? O, oh, Doug, does dim gwahaniaeth pwy ydyn nhw, mae'n rhaid i ni fod yn garedig. Ond mae Bradley yn Elin! Oh,
well i ti rando ar y stori heddiw, dwi'n meddwl. Oh, Mister Coleman, ga i helpu ddweud y stori? Na, chei, sori, rhaid i ti, uh, rhaid i ti rando. Oh, please! Mm. okay, te. Mae stori yn dod o'r Beibl. Chi'n gallu ei ddarllen e ar Beibl dot net, Luc pennod deg. Un tro, daeth arbenigwr yn y gyfraith at Iesu i ofyn beth oedd rhaid iddo fe'i wneud i fynd i'r nef. Gofynnodd Iesu beth mae'n dweud yn y gyfraith. Mae'r dyn yn ateb, O, o, ceir arglwydd dy Dduw a'th holl garon, a'th holl enaid, a'th holl nerth, ac holl feddwl, a charu dy gymydog fel rwyt ti'n caru dy hun. Da iawn.
Rwyt ti'n iawn, meddai Iesu. Gwna hynny, a chei di fyw am byth yn y nef. O, felly, oedd e wedi gwneud yn ddigon o bethau i fynd i'r nedd te? Wel, dim yn union. Mae'n amhosib i garu Duw yn hollol. Mae'n rhy anodd. Rydyn ni'n gwneud a dweud a meddwl pethau sy'n rwystro ni rhag cadw cyfraith Duw. Ond roedd Iesu yn Berffaith. O!
Felly, achos be oedd Iesu farw ar y groes, rydyn ni'n gallu credu yno fe, a byw am byth. Does dim ots beth rwy ti'n neud, os rwy ti eisiau mynd i'r nef, bydd rhaid i Iesu newid dy galon. O!
A noeth ydy'n credu yn Iesu? Naddo.
Roedd e eisiau edrych yn dda o flaen Iesu. Felly, gofynnodd e gwestiwn i Iesu. Pwy yw fy nghymydog? Pa ddadl oes raid iddi garu? Wel, roedd e'n gobeithio nad oedd Iesu yn gallu ateb y cwestiwn. Ond dwedodd Iesu, Stori. O, da iawn, dwi'n hoffi storïau!
Roedd na ddyn yn teithio i lawr o Jerusalem i Jericho. O, ga i ddod â dyn, plîs? Iawn.

Ie. Yeah. Oce. Okay. Ta be. Roedd y dyn yn gorwedd ar ochr y ffrodd, bron yn marw. Dyma offeriad Iddewig, person pwysicaf y deml. O, da iawn. Mae offeriad yn debyg i gweinidog mewn eglwys. Bydd e'n garedig iawn iddi. Ond pan welodd yr offeriad yn gorwedd yno, Croesodd e i ochr arall y ffwrdd ac esgus peidio gweld. O! Dyma un o Lefiaid y Deml yn dod. Mae Lefiaid yn helpu yn y Deml. O, da iawn. Dyn siardydd yn helpu fi.
Aeth e draw i edrych arno, ond yna, croesi'r ffordd a mynd yn ei flaen. Roedd e'n poeni am ei hunan yn hytrach na helpu rhywun arall. Rydyn ni'n gwneud yr un peth, weithiau.
O, Mister Coleman, dylen nhw ddod wedi gwneud rhywbeth. Roedden nhw'n bobl dda! Hmm,
Ond yna, dyma Samariad oedd yn elyn i'r dyn. O, o na! Nawr dwi'n mynd i farw yn wir! Gelyn yw e! Dwi'n ddim yn hoffi Samariaid! Maen nhw'n ddrwg! Maen nhw'n gas! Maen nhw'n arogli.
Oh, Doug. Doedd yr Iddewon ddim yn hoffi'r Sumeriaid o gwbl, ond pan welodd e'r dyn, roedd e'n teimlo trueni drosto. Roedd e eisiau helpu. Aeth e at y dyn. Rhoddodd roemyn arno fe. Wedyn roi'r dyn ar gefn ei asyn. Aeth e i llety. a thalodd fe i'r dyn aros yn y llety. O, dwi'n teimlo'n well nawr. Dwi eisiau cael rhywbeth i fwyta. Mm, siocled, jeli, hufen iâ, traethol, mm!
Felly, meddai Iesu, yn dy farn di, pa un o'r tri fu'n gymydog i'r dyn? O, o, dwi'n gwybod, y gelyn, y gelyn helpodd y dyn. Yn union.
A dyna beth ddwedodd arbenigwr y gyfraith hefyd. O, felly, dylen ni ddod yn gymydog i ddradlu te. Da iawn. Dwi'n mynd i wneud rhywbeth caredig i helpu. O, da iawn. Fel beth? y chwarae gyda fe, hyd yn oed os nag oes neb arall eisiau mynd i agos, uh, mynd yn agos iddo fe. O, oh, hyd yn oed os mae'n golygu bydd pobl yn ddrwg i ti achos bod ti'n chwarae gyda fe? O dw, Mr Coleman, dwi eisiau ddod yn gymodog da, nid gelyn. Dwi'n mynd i rhoi fy holl ddoren siocled i Bradley. Dwi'n gallu cael jeli a physgod gyda greiddi ruddof yn lle. Mmm, lot neisach.
Ie. OK, Doug. Dweud hwyl fawr. Hwyl fawr! Dwi'n mynd i weddio nawr. Os rydych chi eisiau gwneud hon yn weddi i chi, dwedwch Amen ar fy ol i. Gweddïo. Agloedd Iesu, diolch fod ddim rhaid i ni fod yn ddigon da i ti. Er fod ddim byd rydyn ni'n gallu gwneud i wneud ti yn bles gyda ni. Diolch bod ti'n ein caru ni ta beth. Helpa ni i garu eraill fel roi ti'n ein caru ni. Pwy bynnag maen nhw, beth bynnag rydyn ni wedi gwneud i ni.